Mela, it-topic li jmiss, iktar isu subtopic ta' topic ta' graphs huwa real life graphs, ok? Ħanaraw naqra l-graphs fiex jintużaw madwarna. Um, graphs jistaw titaqaw magħhom ħafna drabi, alright, hemm użi um, użu differenti għalihom. Um, Wieħed mill-iktar Użu importanti ta' grafs huwa t-travel grafs li probabbilment ukoll iltqajtu magħhom jew se tiltaqgħu magħhom fil-physics. Okay? Mela, x'qed jiġri fit-travel graph? Fit-travel graph, nurikom dal-eżempju. Okay? Qed jurini graf fejn għaddej il-ħin U iktar m'hu għaddej il-ħin, iktar qed tiżdied id-distanza u qed naraw il-journey tal-persuna right kif se jkun. Fatt hawnhekk għandkom miktub a distance time graph is like a picture which gives us information about the journey of an object. It shows us how the distance travelled by an object in a particular direction changes with time. It-time ħa jiġi rappreżentat bl-x axis u d-distance hija rappreżentata bil-y-axis. Mela, hawnhekk għandna l-ewwel graf fejn qed turina ehm, part of a journey by car. So, ejja naraw naqra x'ġara. So, din il-karozza telqet

Baqgħet f'dik id-distanza ta' 75 meters mela x'taħsbu li ġara hemmhekk? La il-ħin kien għaddej imma l-karozza baqgħet l-istess distanza ta' 75 meters away minn fejn bdiet oriġinarjament. Aħsbu naqra x'jista' jkun li ġara. Fatt hawnhekk li qed jiġri mela il-ħin għaddej u baqa' l-istess post. Alright, sinjal li qiegħed stationary, qiegħed wieqaf hemmhekk, ara mbagħad. Imbagħad reġa' telaq, alright, għal 10 sekondi oħra u saq minn 75 meters away għal 175 meters away, so saq 100 metru ieħor. Okay? U jekk taraw il-lajn hawnhekk huwa wieqaf ħafna iktar minn hawn. X'taħsbu li tista' tkun ir-raġuni għala dak il-lajn huwa wieqaf iktar mill-ieħor? Aħsbu nara. Għandkom hawnhekk f'għaxar sekondi jagħmel 100 metru u għaw fit-30 sekonda għamel biss 75 meters. So dak ifisser li hawnhekk saq bi speed aktar, alright, qawwi mill-ispeed ta' hawnhekk. Issa hawnhekk reġa' kellu ten seconds oħra fejn kien qiegħed stationary, at rest ngħidulu, alright, ma kienx qed jiċċaqlaq. So ejja naraw ftit, ħa nwiġbu dawn il-mistoqsijiet. Qalli ħa nitkellmu fuq il-biċċa AB, alright? The car first travels a distance of mm, meters in mm, seconds. So, kemm għamel meters in how many seconds? Hemmhekk agħmel 75 meters in 30 seconds. Jekk tridu daw tistgħu tippożjaw il-video u tippruvaw taħdmuha intom waħedkom għax mhijiex diffiċli. It then mm, for 20 seconds u kif edna it then rests. Okay, jew anzi aħjar it then stops. Okay, then stops for 20 seconds. Then the car travels a distance of U għedna minn 75 għal 175 għandek distanza ta' 100 metru. U dik da meta d-dejja minn 50 sa 60, mela da meta d-dejja for 10 seconds. Okay? The car is at rest again. Mela, when the car traveling at higher speed Sorry, when is the car travelling at the higher speed, during AB jew CD u kif għedna CD huwa aktar wieqaf mela hemmhekk qed juri li għaddej bi speed aktar fast. Alright? So during CD. Why? Because the line is steeper.

made of different straight lines. Għala, għonek għandi speed mod, mela għandi line mod, għawek speed huwa ta' zero, mela għandi line mod iħor, għaw għandi speed iktar għawi, mela line mod iħor, reġa' rest, alright? Mela, U hawnhekk jurikom oħrajn ehm, jurikom aktar fid-dettall. Ehm, X'qed jiġri jaraw, tara waħda l-lajn huwa horizonti dak ifisser il-persuna qiegħda stationary. Il-ħin għaddej però hi għadha l-istess post. Okay? Forsi qiegħda fuq ix-xogħol, qiegħda fuq id-desk taħdem eżempju. Issa hawnhekk għandi moving away slowly għandi din il-karozza hawnhekk x'qed jiġri. Il-ħin għaddej U iktar m'hu għaddej il-ħin iktar qiegħda tmur il bogħod ok? So forsi persuna telaq mid-dar ok? U uh, sejjer lejn ix-xogħol u dik qiegħda dejjem lajn dritt mela dejjem bl-istess speed ok? Mhix qiegħda tinbidel bħal muwaw qiegħda s-suq bil-mod tieqa fis-suq iktar faċli Mela, x'għandi hawnhekk? Dan line li qisu biċċa curve, it's moving away and getting faster. X'qed jiġri? Il-ħin għaddej, però d-distanza kienet veru bil-mod. Ok, so jista' jkun eżempju xi ħadd qed jaqla minn ma' traffic lights, ok, l-ewwel jibda jsuq dik in-naqa naqa bil-mod, All right, sakemm jeqleb aħdar mhux suppost. U mbagħad sakemm tirranka l-karozza u telaq l-speed. Ok, li jisu ġi konstant hawnhekk ara għax isu dritta. Hawnhekk għandi mbagħad aeroplan which is moving away quickly. Il-lajn qiegħed dritt bħal muqiegħed tal-karozza, id-differenza hi li dan huwa aktar steep u aħna għedna fit-topic tal-graphs, alright, li l-steepness turina il-gradient, so dan għandu larger gradient than this one, when the gradient is larger mela f'dal-każ f'distance distance time graph ifisser li għandu a higher speed. Okay? X'qed jiġri hawnhekk imma minflok? Okay? Ngħidu eh, persuna joqgħod hawnhekk u mexija eżempju sal-post office. Okay? Mela x'qed jiġri hawn? Hawnhekk he is moving uh, sorry, he is moving back. Jiġifieri mill-post office he is going back to where he started, eżempju from home, okay? So,

Okay? Biex timpostaħħa u reġa' tmela move back. Aħna kellna l-ewwel move back, alright, meta għandna line dak it-tip. Li fil-verità meta għamilna graf line dak it-tip għedna li jkollu negative gradient. Okay? Mela dak she's going back home. So jena narawa flimkien. How long does it take her to, to reach the letterbox? Mela minn hawn u hawnhekk waqfet għax qiegħda wieqfa timpusta. Mela hemmhekk how long mela ħanħarsu lejn it-time u t-time kien ta' five. U għatu każ il-units in this case qegħdin naħdmu fuq seconds. How long does she take to post the letter? Biex impostata dik l-ittra ħadet minn 5 sa 10 seconds, mela ħadet 5 seconds oħra. How far away from home is the letterbox? How far away mela ħan nitkellmu fuq id-distance, mela ħan ħarsu lej il-position lej id-distance u qiegħda bot mid-dar minn 0 sa 5 qed nitkellmu fuq meters. Now, does she travel faster on her way to the letterbox or on her way back? X'taħsbu li ju l-higher speed tagħha l-fastest u rajt hawnhekk jew hawnhekk? Aħsbu tikka. Mela, hawnhekk Il-lajn, immaġinawha kieku kienet telgħa, telgħa li mhix daqshekk diffiċli titlaħaq b'xi mod jew ieħor, imma immaġina ktit titla' dit-telgħa. Ħafna iktar wieqfa. Mela l-ispeed kien ħafna, ħafna, ħafna iktar faster hemmhekk. Anke jekk tirraġunaw wara hekk għamel in five seconds, five meters. Hawnhekk il-five meters għamlithom in two and a half seconds biss. Mela allura da she travel on her way faster, on her way to the left or on her way back, on her way. B'hekk. Right, għax kien steeper. What was the speed on her way to the letterbox? Issa, speed, il-topic ta' speed għamilni speed tinħadem distance on time, ok? Jew tistaw taħdmu għab ratio. Jew simple proportion. So, on her way back uh, oh sorry, what was the speed on her way to the letterbox? Mela qed nitkellmu fuq din il-biċċa. So għall-ispejda għandi bżonn id-distanza. X'distanza għamlet? Id-distanza li għamlet kienet ta' five meters. U it-time kemm damet għaddejja? Damet five seconds. Alright, tinsewx li speed huwa jew kilometer per hour jew meter per second, ok? Niktar speeds li l-units li naħdmu bihom. Mela allura 5 division by 5 tiġi 1 Waħda tiġi 1 meter per second. Mela l-ispeed hemmhekk kien ta' 1 meter per second, ġifieri kull sekonda qed tagħmel 1 meter. Okay? Issa, din il-question Alright, again, għandi distance time graph, time versus distance. Mandi ġiex graph semmek, għandi Peter, okay? Hemmhekk għaddej b'ċertu speed, hemmhekk għedna tfisser qed rest waqaf u hemmhekk għaddej bi speed ieħor. U għand il-ġejn qed jurik fiex ħin telqet ara fit-time għandek il-ħinijiet. Eżempju jekk telqet mid-dar ara hemmhekk dak huwa bej it-tlieta u l-erbgħa fit-tlieta u nofs u waslet x'imkien u araw naqra meta waslet. Diħa tippruvaw taħdmuha weħedkom. Alright? So, għadamluha isa isa homework kif ħannestu t-topic kollu. Għankompli issa b'dawk li ngħidulhom il-conversion graphs. Ok, huma utli ħafna ħafna wkoll il-conversion graphs meta qegħdin nikkonverti minn qed neqleb minn eżempju minn euro għall-Great British Pound, għal sterlina jew minn euro għad-dollaru jew f'dal-każ minn kilogram għal pounds. All right? Ħa nużaw dan it-tip ta' ta' graphs. Mhumiex diffiċli laqqas xejn. Shown below is a conversion to change between kilograms and pounds. Use the graph. Convert five kilograms into pounds. Mela jekk qalli five kilograms, l-unika ħaġa li ħa tagħmel hu, mur fis-section tal-kilogram, mur fuq il-five, ħa nużaw ir-riga, eh, bir-riga u bil-lapes l-aħjar ħalli jekk ikolkom żball tħassruha, nagħmilha imma bl-aħmar ħalli tarawha, ħa nitla' minn 5 kilograms U ħa nara kemm hi ekwivalenti f'pounds billi kif niltaqa' mal-line ħa naqra dak ir-reading kemm hu bħala pounds. Dak ir-reading bħala pounds huwa bejn 10 u 12 so that is 11 pounds.

Ħa ninżlu 'l isfel. Fil-fatt fuq tiegħi hemmhekk ma ġitnix fuq il-linja eżatt, so mhijiex fuq it-3.5 hemm, naqa' żgħira iktar qisha 3.6. Issa, a piano weighs 150 kilograms and we need to change that into pounds. Mela, 150 kilos, ok? Issa, emmek Għandna tikka żgħira ta' problema. Għala? Għax Hundred Fifty fuq it-tejb, fuq il-graf mhijiex tidher, so x'taħsbu li nistgħu nagħmlu? F'dal-każ issa ħa jkollna nużaw ir-ratio, ok? Is-simple proportion. Għala? Għax jien naf li five kilos huwa eleven pounds. Mela five kilos huwa eleven pounds. So Hundred Fifty kilos.

Din weħidkom ukoll biex teqlbu minn kilometers għal miles jew minn miles għal kilometers. U mmorru għall-aħħar page. Okay? Fi għandi erba tipi ta' graphs u ħnipruvaw naraw xi jfissru. Di ħarġet fil-fatt fl-ewwel level tas-sena l-oħra ta' May 2019 u kienet f'paper 2A. Ma naħsibx li hi diffiċli, alright, għalikom so ħanagħmluha bil-mod. So, inħarsu naqra lejn kull Graf il-viċin u isfel għandkom situazzjoni differenti u ħan nipruvaw nqabluhom fl-imkien, pero ħan nispiegaħomkom l-ewwel xed jiġri hawn. Għaddej il-ħin, dak time, u hawnhekk qed jirrappreżenta number of people, mela l-ammont ta' nies dejjem qed jiżdied. Mela jien naraw x'qed tagħmel il-graf. Bdiet hekk u telgħet il fuq. Mela, għaddej il-ħin. Imma u għaddej il-ħin Ma bdietx togħla daqshekk il-graff, rajt? Bdiet togħla bi ftit imma dejjem dejjem tiżdied, orajt, imma mbagħad x'ġara? Iktar ma beda jo iktar ma beda jgħaddi l-ħin, orajt, iktar bdiet togħla f'daqqa. Dak ifisser li iktar ma għadda żmien, in-numru ta' nies qabad jiżdied f'daqqa. Ħa issa nurikom graf ukoll ta' xi ħaġa reali, simili ħafna ta' din, se nurikom. Mela, hawnhekk x'qed jiġri? Hawnhekk għandi l-ħin għaddej number of people qed jiżdied. X'għandu ma' dak il-lajn mhuwiex forma ta' kerv, dak huwa lajn dritt. U aħna l-ewwel għedna li meta jkun lajn dritt, Għedna ikun hemm constant speed. Issa f'dal każ mhux qed nitkellmu fuq distance time, so mhuwiex speed, qed nitkellmu fuq constantly increasing, l-ammont ta' nies qiegħed jiżdied dejjem bl-istess ammont għax il-line qiegħed straight line. Hawnhekk, number of people versus time versus number of people x'qed jiġri? Qed jgħaddi l-ħin. L-ammont ta' nies qiegħed jiżdied, jiżdied, jiżdied kull darba x'ġara. At one point, alright, ilħaqna l-peak u l-ammont ta' nies beda jonqos. U ħa ngħidilkom xi ħaġa fuqha wkoll dik. Mela, hawnhekk x'ġara, għaddej il-ħin u number of people qed jiżdied. Mela, jena naraw x'qed jiġri. Beda għaddej il-ħin. Meta għadda ftit ħin, l-ammont ta' nies żdied mill-ewwel, ara ogħla biċċa mill-ewwel. Imbagħad Ġesù beda jogħla just bi ftit ftit kull darba minn waħda għall-oħra għax l-isteepness kienet hawn, mela hawn l-iktar li għola f'daqqa u mbagħad as-saġġ ikkalma. Mela, ħa nitkellem fuq is-sitwazzjoni ta' bħalissa. Kulħadd jafu rajt fuq dan il-virus x'qed jiġri u naħseb smajtu jekk qed tismgħu l-aħbarijiet tisimgħuhom jgħidu we need to flatten the curve. X'jiġifieri flatten the curve? U jew forsi jgħidu imma l-ħaqnija il-peak eżempju. X'jiġifieri? Mela, meta tgħidu il-ħaqnija il-peak, Hawnhekk nistgħu nieħdu dal-eżempju, meta qed tilħaq peak il-curve, peak jiġifieri the highest point, once li laħqet dak il-peak il-curve, imbagħad jibda nieżel l-ammont, x'jiġifieri? Jiġifieri jekk bħalissa eżempju qed ikollna ħames persuni li li jkunu bil-virus, qed ikollna 15, alright? Okay? So dejjem qed jiżdied l-ammont. u 'l quddiem għad bl-ibda jkollna 100 kuljum eżempju bħalma għandhom pajjiżi oħra, ma nistgħux ngħidu, fhimt? Imma qed ngħidilkom minn pajjiżi oħra x'kellhom. Imbagħad at one point eżempju jkollna 150 x'jiġri l-għada u jerġgħu 120, 100 biss, 80 biss, 60 eh, biss, eżempju, 50 biss, u nerġgħu nibdew ninżlu ftit ftit. Ok, dik hi meta jgħidu we reach the peak. Issa, x'jiġifieri wkoll meta jgħidu we flatten the curve? Mela, curve tista' tilħaq il-peak hekk. X'inhi dik? Filli għandek ħames persuni, filli f'daqqa waħda kif ġralhom l-Amerikani bdew jirduppjaw dejjem bid-doppju. Ġifieri l-ewwel bdew b'50, l-għada 100, 200, 400, rajt 800, 1600, qabdu jiżdiedu bl-addoċċa, rajt f'daqqa. Rajt issa Malta ma jridux jimxu b'dik is-sistema, iridu li we lengthen the process jekk qed tisimgħuhom jitkellmu x'jiġifieri. Jiġifieri il-kerv tkun aktar dal-mod. Rajt tgħidu li hemmhekk mhix qed iddum iktar, iva qed iddum aktar għax hawnhekk għadha kemm ħadet inqas ħin, però hawnhekk kellhom pik qawwi ta' nies f'daqqa li kienu ma jifilħux li probabilment kienu l-isptar u l-isptar ta' Malta mhuwiex sptar daqshekk kbir li jiflaħ għal ammont daqshekk ta' nies f'daqqa, alright? So x'qed jagħmlu? Qed jaraw li qed jieħdu l-miżuri biżżejjed biex Kemm jista' jkun hemm nies, rajt jekk kellna ħamsa, jekk kellna ħmistax kuljum, ma jiżdidx b'dak l-ammont daqshekk qawwi, rajt u mbagħad ftit ftit maż-żmien hopefully nibdew inniżżlu kemm jista' jkun rata ta' malajr. Diha nispjega ukoll xi ħaġa fuqha iktar il-quddiem imma ħa naraw l-ewwel dawn.

U dik ħa tiġi less, ara. It is rising, but by less each day, mela minn hawn saw, eżempju, żdidulhom mitt persuna fil-gym. L-għada, minn hawn saw, ukoll żdiedu l-ammont ta' nies fil-gym imma mhux b'mija, b'ħamsin biss, eżempju, ta' wera, ukoll żdiedu minn hawn għal hawn imma eżempju għoxrin persuna biss. kellhom ġdida rajt fil-gym, ġifieri dik ħa tiġi less. Is-C, the number of people attending the theatre increased slowly until 2015 and is now rising rapidly. Rapidly ġifir qabad jiżdied f'daqqa, right? Jekk inħarsu lejn din hawnhekk, hekk ġara, right? Qabel ma kinux imorru daqshekk nies it-teatru f'daqqa waħda mid-2015 law para f'qabad jispara l-ammont. So dak huwa P. The number of people visiting a museum was rising steadily but is now beginning to fall. U li jifdal l-ar. It was rising steadily, għaraw, kien lajn dritt hemm, the steady speed, wasal fil-peak and now it's starting to fall. So dik hemmhekk għandi

Mela, nurikom kerva hawnhekk. Fuq il-laptop. Din hija l-kerv tal-ammont ta' każijiet li qed ikun hawn bil-coronavirus mad-dinja. Alright? Mhux ħanati każ din, alright dik qiegħda fuq dezz, però jekk taraw hija quite similar. Alright li iktar ma jgħaddi żmien iktar jiżdiedu l-ammont ta' nies li mutu. Mela nifukaw fuq din. Alright? Għara x'ġara. February Uh, sorry, January 22nd kien hemm rajt il-cases imma kienu qed jiżdiedu b'rata baxxa, il-kerv ma kienx qed tola b'daqshekk. Right? February 13th ġara u lew f'daqqa. Alright, qed tarawha b'dik id-daqqa hemmhekk fejn il-line huwa tikk iktar wieqaf, mela hemmhekk hemm dik gradient iktar għoli. Imma ikkalmat ftit, reġgħet, u baqgħet reġgħet għaddejja qisha bl-ammont li kien qed jiżdiedu l-cases imma mhux daqshekk gravi. X'ġara? Minn mindu daħlet fl-Ewropa, All right, jekk tinnutaw għandi kun aħna March 7 li kellna l-ewwel case hawn Malta. Minn mindu daħlet fl-Ewropa u qabdet l-Italja. All right, daqshekk qabdet tispara, qabdet ehm, l-Amerika issa wkoll u qiegħda tiela brata vera vera għolja. Iżda probabbilment kif tkompli tola brata għolja, it reaches a peak and then it starts to go down. Hopefully dak li qed nistennew, all right? Mela ħan il-kolleġu dawk li kelkom tippruvaw weħidkom, ok? Peter and Jane go to the seaside a distance of 30 kilometers from their home. Mela mill-home, li bdejna hawnhekk hemmhekk il-home, is-seaside kienet 30 kilometers away, mela hemmhekk

u Jane. Peter takes a break on his journey u hawnhekk kif edna l-ewwel hemmhekk ikun jgħat at rest, ok? Stops stationary. So for, for how long was the break? Il-break kien Nużaw riga. Sorry, umma naqa. Zar lines. Minn hemm. Semmek. So kif qed nara jien mis-satej u nofs sa tlieta u nofs, so the break was for one hour. How far from the seaside is he when he takes his break? How far from his seaside? Mela how far nitkellmu fuq distance, mhux time. So ħanħarsu lej distance. Okay? Hemmhekk kien qiegħed 15 kilometers u għas-seaside mela kien fadallu 15 kilometers oħra għax 30 eh, wara 30 minus 15. Ma kien fadallu 15 kilometers għas-seaside. Peter cycles more quickly before the break than after it. Explain how the graph shows this. Mela, explain how the graph shows this. Mela, li nistaw nejdu għara li għaw minn nofsija sa satejn u nofs, mela, from 12.30 till 2.30, right, ġifiri, f'dawk it-2 hours, ġifiri in 2 hours, għamel, he traveled for 15 kilometers. Right? Minn hawn sa hawnhekk għaddew satej u għamel distanza ta' 15 kilometers. Però in the second part after the break, however, after the break, Issa di araw intom kif ktibtuha basta tagħmel sens, alright? Jekk issemmu dak li qed ngħid jien tajjeb. However, after the break, it took him mit-tlieta u nofs sa jien qed nara sew is-sitta? Eżatt. Okay? Mit-tlieta u nofs sas-sitta, ġifan dak l-erba' nofs, il-ħamsa u nofs two hours and a half. However, after the break, it took him 2.5 hours to travel 15 km, għax kien fadallu 15 km oħra għal beach, ok? So, that is the explanation li kien iktar quickly qabel, alright, għax għamel L-istess distanza f'inqas ħin, right? So, jekk tidu żidu aktar, so before the break, he took less time to travel the same distance. Dik ukoll hija tajba. Alright? Kollu ma tajbin. Jekk taħdmu l-speed distance on time u ssibu li l-speed ta' da huwa aktar kbir minn ta' dan ukoll hija tajba. Essi, at what time does Jane leave home? U Jane telqet mid-dar f'dil biċċa ta' hawnhekk, alright, li kienet fit-tlieta u nofs. As Tim at the time at which Jane passes Peter. Jane passes Peter, jiġifieri fejn qegħdin jiltaqgħu u huma qed jiltaqgħu hawnhekk. U qal li estimate, jiġifieri bejn wieħed u ieħor, peress li anke l-lajn żirqaq. X'ħin taħseb li kien dak?

Dik qed naraha jien. One, two and a half. Eżatti, jisu fl-erba u kwart. Erba u kwart. U sa' sitta. Mill-erba u kwart sa' sitta. Mela għanda sa' ħamsa u kwart. Sija. U tlet kwarti. Imma attenti, għax hu ma qallekx ikbu an hour and minutes, how many minutes. Issa one hour nafu li fiha 60 minutes plus il-45 minutes. Okay, so dik ħa tiġi 105 minutes. Estimate James speed in kilometers per hour u force speed we need the distance on time tal-ġerni kollu mela. Id-distanza li għamlet kienet minn 0 sa 30 mela għamlet 30 kilometers b'kollox u it-time jekk ħanużaw il-kilometers Ħa naħdmu bl-hours, tinsewx. Okay, ħa nuża kilometers, ħa naħdem bl-hours. U hours ħedna ħadet mit-tlieta u nofs sal-erba u kwart. Jiġifieri dak jiġu mit-tlieta u nofs sal-erba u kwart jiġu tliet kwarti ta' sija. Ħa niktibilkom hawn tiġi 45 minutes. Imma biex minn 45 minutes naqleb għal hours Irridu nagħmlu division by 60 li hija tliet kwarti. Right, qas għandek għalfej tuża calculator ħad iġi 0.75 of an hour. Tużawx in minutes, ok? Kilometers ħad inħadem ma' hour li hija tliet kwarti ta' sija 0.75. Bil-calculator dik tiġi 30 division by 0.75. 40 kilometers per hour. Dak l-speed tagħha, okay? Now calculate Peter's speed before having the short break. Mela again speed equals distance on time before the short break, jiġifieri ħa nifoka fuq din il-biċċa. Id-distanza hija ta' 15 km, il-ħin huwa ta' satej għax minn nofsija sa satej u nofs. Mela 15 division by 2. 15 kilometers on 2 hours li tiġi bi 7.5 km per hour. Għaraw differenza fl-speed. Okay? Jekk għandkom xi problema, tidder u xtibaturi. Right? So hekk it-topic ta' grafs huwa lest u wara dan ħankunu qed nagħmlu is-simultaneous equations. So ħana ilbu naqra fuq algebra mbagħad.